Bom dia pessoal bom dia nta spera ma tudo alguém sa dreto sima nsta e pessoal keli é bu nega jp pires e keli é mas um. Jp Pires react. Yes pessoal yes. Primeru Serteza dja nhos obi kel muzika li. Dja bu obil? Kel-li foi 10 anu atras na Show da Manhan ki Norberto Moreira ba perform o kanta kel musika Dexam poi mo na petu ok so ki anu pasadu el lansal na um verson mas ben trabadjadu em termos di instrumental e video clip. No dja li ba.

Pitor Sidão, Ame kazadu eu, me kazadu ame. Isu e un konfirmason ma Norberto Moreira dja sta di volta, e tevi xis tenpu paradu, xis tenpu paradu, ma e teni es album ki txoma Regresso ki ta reprizenta se regresso propi, firmi, ku un ekipa profisional ki ta gia-l i djuda-l envereda nes kaminhu dipôs di várius anus paradu. Bu ta pode odja es álbun ki sta ta ben lansa ku várias faxas i ku partisipasons, a partisipasons. Bon, dipôs di React ki nu ta ben faze, nu ta splika más sobri álbun, okey? Nton, nu ben odja es múzika undi ki el ta splika Pamodi ki el stevi txeu ténpu paradu? Múzika txoma Si Bu Staba Li. El ki ten iselenti vós. Yow, N sa ta ben obi kel otu múzika li sin pa nu da nos opinion, ok? Let's get it! Si Bu Staba Li, Norberto Moreira, edison, kámera y pós-produson tudu pa Gelson Veiga y dirijidu pa Filmam Produson. Bom kó, kó bunitu. Kel é sermon ki ki morre ki isu di serta forma bala-l. Iau, kes pumas li ta parse ku névi iau. Kredu, nu bai. Yeah. N ta tenta da o mínimo de pausa possível, pamodi nu teni txeu kuza de ben, de ben fala ali sin, ma nu ata bai.

y dipos e ben pa kel lado melodiku se voz pa rap e top y na melodia ja nen se fala odja la yo. Deus djobe pa nha irmon Deus djobe pa nha mãe Don Rolo ta ta rapoxinti sa timbri vokal yo. Kuida di nha irmô Deus Tê bon kansa na se glória. Yow y e ta stika sen dizafina e e stika sen dizafina y un algen ki ta kanta ku vos gros y vos finu yow top super top y monenge kow bunitu. Bai seiu, bai seiu sem bo avisa-m La seiu, la seiu. Ku serteza bo é un anju. E fla yo, Bu bai séu sen avisa-m. Yo, tipu, e e ta mostra kel dór na na txoru di kabuverdianu, prinsipalmenti di badiu. I óra ki algen móre, Un enti keridu móre, sa fla, Pamó ku faze kela ku mi? Bu bai sen avizan, bu bai bu ka dexa-m faze isu. Nton, kel múzika li, di sérta fórma, ta kaba pa reprizenta un txoru sinseru di un irmon ki perde kel otu. Nu bai.

Yow, un papu retu, gosi é bu irmon ki sa ta djobe pa bo, nha irmon. Papu retu é kela, é sa na un bon lugar el ki sa ta djobe pa bo gosi. Bu tene un kaminhu bunitu pa bu trilha djuntu ku Rony Monteiro, djuntu ku rapaz, ekipa ki sa trabadja ku bo. Nhos sa ta bai lonji, nhos ta bai mutu mas lonji, rapaz. Nu bai.

justifikativa oh ten más un minha parajen pela múzika ki éra nosu sonhu di infânsia i vosé komu meu suporti i apoiu sozinhu éra tipu lutar kóntra sonhu inpusível oji stou aki anus lonji da múzika i stou di regrésu. Top top. Nton pérda di se irmon foi un di kes kuzas ki prende-l, ki para-l en relason a sigi un karera muzikal, mésmu el tendu txeu taléntu ok, dimás! Má dja sta di vólta pesoal, dja sta di vólta! Nu ba ta bai gó. Ok, kel-li é kontatu y, ô booking pa xou. Li sin, Rony RB65 é se manager, ki é Monteiro Eletrónicos y Moda CV, y kel otu la é se logo, Norberto Moreira. Algen pode uza kel númeru li tanbe pa kontata pa xou. Gaja é brabu! Agô, nu ta ben? Pa! Kel múzika, ki gaju, kel-li, kel-li reprizenta se regrésu di un fórma exselenti. Exselentísimu, ok? Nu ben odja-l-li sin. Múzika txoma Badju Bedju. É klaru ki nu ta da, tenta da ménus pauzas pusível pa vídiu ka fika kunpridu tanbê, bu sta intende? Nu bai. Woo!

Kalsa tanbe super top. Militu tanbe. Yow dja-s fazi festa dja korda broda yow.

Brada, dja obi zunzun, dja obi bumbum, e sa ta da ses pidenti pé vrum vrum, pé rodaba festa tanbé. Mi pensa mi sa reklamaba di festa pamodi barudju. Ha! Nu bai! Yo brother crazy oh oh oh. Yow juro ma npensa em na CV yow ma gosta de enxerga chapas matriculas li sim yow cabo verdiano é cabo verdiano man undi que es bai es ta fazi kel lugar parci ku cabo verde man nu bai pé na txon nu bai aaah. Brother, djo ben logo ta humilha, man. Ami nka sabi badja, man. Nu bai. E. Tcheka, e bai txiga tra brother di kaminhu. Keli ki é Rony Monteiro, el ki é manager di Norberto Moreira. Nu bai.

Se pa sabi txoma na sonu, txoma nos tudu eu Tomara ki tudu bes ki nu kordadu é pa sabi propi eu Yo brother é brabu, brother labanta bai Txoma-l na sonu propi Mi pensa N sa reklama di festa dje bai ku doru ku tudu nu bai Se pa bu reza zura bu kanpia roda roda man. Se pa sabe bu ta nunka ki manxe. Ki manxe. La ele, uai ki bu fazi kel twerk la, uai ki bu fazi kel tremedera mondenge, xee ta brinka nu ê.

Uns três hora de música era só funaná. Nu bai. Ku dor e ku tudu. Teu brother sa na Seago. Ah! Baju beju. T-Sol Simon Nanga. Ya, ele é de Porto Mosquito. E se manager é de Porto Ribeira da Barca.

Au é crazy eu. Oh, é Realish Media ki fazi kel videoclip la, un olha Realish skritu na kuluna. Inda ben djobe dipos. Yo, barulho de fora sabe vive, é. Bate o beijo, bate o beijo. Aaaa ki Monenga é? Yo pikena si uniku kuza ki ta duen é ora ki nto é pikena ku un saia si kurtinhu ki nta kre pa pasa un bentu matxu nel e ta sta ku kes kuza di baxu la uai uai uai uai me. Brode é brabu brode é brabu.

Yow brother é crazy, brother é crazy É da um luz diferente pa, pa, pa música Parabéns pa quem que pensa na ideia de label pa clipe Brother é crazy

Son é 5 minutu y 20 Largal, largal, largal El é bai se badju Ka ten lebada minis pa Ka sai pa kes kuzé El é ben se badju Badju bedja sa ta roda pa se kaza Militu, eh, na verdadi, eh. Norberto y Milito faze un badju bedja le bai la e ba vive. Ah panha kel vibe gosi bai ta deta go. Doru doru kansadu rapaz. Bali bali bali bali bali. Xa N odja informasons di di vídiu li. Vídiu é Cláudio Andrade, ok, é Cláudio Andrade. N pensa éra Reelish Media, pamodi N odja skritu Reelish na kuluna tanbê. Ki é rapás ki faze Kizzy Som y Videoclip y tal. Yow, super top! Kel-li é Norberto Moreira dja sta di volta, pesual, dja sta di volta ku dodu ku tudu. Dja sta di volta brabu, firmi, forti y e ten shows li na Kabu Verdi. E ta txiga dumingu di sedu li na Kabu Verdi. Ami N ta bai nkontra ku es la na aeroportu. Nu ta fazi un podcast un konversa firmi y dipos es ta fai ses vida go ku doru ku tudu. Pesual, nhos da tudu kel mural ki nhos puder. Yo, broda, dja ben di volta ku doru ku tudu y nu ta resebel, pamodi kel é talentu ki nu pensa ma dja nu perdeba ki sta di volta. Mondenge nu bai ago? Li na kapa nu ben nu ben panha kapa di di musika di novu. Nton, kapa txoma musika txoma regresu. É primeru musika dexa-m pui mo na petu. Dôs é da ku mi Três abo é bon Kuartu Regresu ki é nómi di álbun tanbê Sinku Amor é ka si djuntu ku Tino Militina Crazy! Ahn Sex Distánsia Seti Badju Bey djuntu ku Milito Freire Gil Bispo djuntu i kel dji i Kabu Verdi na Korason Númeru 9, númeru 10, iluzon di imigrason djuntu ku Rony Monteiro kel-li tanbê nu ta ben faze react y 11, si bu staba li ki é kel primeru múzika ki nu reaji. Y y produson izekutivu é Monteiro Eletrónikus y Moda CV ki é inprezas di Rony Monteiro. Super top pessoal, nu da tudo kel power ki nu pode da e hora ki broda lança se album completo nu sentido geral pa nu cumpanhal na show e da kel badjo bedjo ku dor ku tudo one love ki li foi mas um. Jacob Pires React.